די ערשטע צייט האט טייבעלע געקוקט אויף פעלדמאנען מיט צווייפל, זי האט נישט געוואוסט צו זי זאל אים גלייבן צו נישט. פעלדמאן האט דאס פארשטאנען, און טייבעל האט אים אמאל אליין געזאגט וואס ס'באדערט איר, וואס עס מוטשעט איר. פעלדמאן האט איר דערויף געענטפערט זי זאל דאס איבערגעבן די צייט וואס קען אלס איבערמאכן און אויסזאגן דעם רעכטן אמת. עס האט אבער לאנג נישט געדוירט, אין א האלב יאר ארום איז טייבעלע צו אים צוגעבינדן געווארן ווי א שוועסטער, זי האט אליין אלס געטון אין שטוב, געקאכט, גערוימט, גרייט, געוואשן און נאך אזעלכע ארבעט. אין לערנען האט טאבלער באוויזן אזא פעאיגקייט אז פעלדמאן האט זיך געוואונדערט. ער האט מיט איר געלערנט עטליכע שעה אין טאג, די איבעריגע צייט האט זי געליינט ביכער, האט זי געלעזן ביכער. פעלדמאנ'ן האט זי נישט געלאזט אטעמען, זי האט אלעס געוואלט וויסן. עס איז פארגאנגען נאך א יאר. ס'האָט זיך געמאַכט אַזױ, אַז מען האָט פֿעלדמאַנען גערופֿן צו אַ רײַכן מאַן און מע האָט אים פֿאָרגעלײגט אַ שטונדע געבן אַ קלײן מײדעלע פֿון אַ יאָר צען, האָט אים געבעטן, ער זאָל אַװעקגעבן אַ שעה פֿאַר אַ קלײן מײדל, אַ צען-יעריק מײדל. פֿעלדמאַן איז אָבער געװען זײער פֿאַרנומען און האָט רעקאָמענדירט טײַבעלען. טײַבעלע, האט דארט אנגענומען די לעקציע פאר צוואנציג רובל א חודש, און איז פאר פרייד שיעור נישט ארויפגעפאלן פעלדמאנען אויפן האלז. נו, מיכאל, היינט בין איך כמעט אזוי רייך ווי איר, איך האב שוין קיין מורא נישט טאמער וועט איר מיך ארויסטרייבן. יענעם אָוונט האָבן זיי לאַנג געפּלוידערט צוזאַמען. טייבעלע האָט זיך געמאַכט נאַריש ווי אַ קליין קינד, און פֿעלדמאַן האָט אָנגעקוואָלן פֿון איר ווי אַ גליקלעכער פֿאָטער. זיי האָבן אַזוי לאַנג גערעדט, ביז עס איז געקומען צו גאַנץ וויכטיקע זאַכן. טייבעלע האָט אויפֿגעהערט צו לאַכן און האָט פֿאַרטראַכט, הערט פֿעלדמאַנען, אױסגעהערט פֿעלדמאַנען, װעלכער האָט אין דעם אָװנט אױסגעגאָסן פֿאַר איר אַלע זײַנע געפֿילן. טײַבעלע האָט אים נישט רעכט פֿאַרשטאַנען און געבעטן, ער זאָל איר זאָגן, װאָס ער מײנט. פֿעלדמאַן האָט איר צום ערשטן מאָל אין די צװײ יאָר אױסגעזאָגט, אַז ער ליבט זי מער פֿון אַלץ אױף דער װעלט. טייבעלע איז רויט געווארן ווי א רויז, זי איז צוגעגאנגען צו אים, גענומען זיין האנט צו זיך אין די הענט, האט זיך אריינגעבויגן צו אים און האט אים לאנג געקוקט אין די אויגן. פעלדמאן האט געפילט די ווארעמקייט פון אירע קליינע גלאטע הענטלעך מיט דעם רייך פון אירע האר וועלכע האבן אנגערירט זיין געזיכט. זיי האבן ביידע קיין ווארט נישט אויסגערעדט, און אַזױ זענען זײ זיך צעגאַנגען אין זײערע צימערן, װי אַלע נעכט. איבער טײַבעלעס בעט איז געהאָנגען פֿעלדמאַנס פּאָרטרעט. זי האָט אים אַראָפּגענומען, האָט צוגעשלאָסן די טיר און האָט געקוקט אױפֿן בילד. אָ, טײַערער מיכאַיִל, דו ביסט זײער אומערלעך! אין דער נאַכט האָט טײַבעלע געזען אַזאַ חלום. אַ גרױסע, ברײטע, טיפֿע גריב אָן אַ גרונט. עס פֿליִען אַרום אין די לופֿטן קלײנע מענטשעלעך, װאָס האָבן אַ פּנים פֿון שלאַנגען און יאָגן זיך אײנע נאָך די אַנדערע. זי האָט דאָרט דערקענט טירלען, וועלכע האָט זיך מיט צעשפּרייטע אָרעמס און מיט אַ שמייכעלע געקאַטשקעט און געדרייט אַהין און אַהער. אַרום איר האָבן זיך אַרומגעדרייט נאָך קלענערע מענטשעלעך מיט פאַרשידענע פיזיאָנאָמיעס. זי האָט צווישן זיי דערקענט אייניקע יונגעלייט, וואָס פלעגן זיין פון טירלעס געסט. אָן אַ זײַט האָט זי דערזען, אין אַ זײַט האָט זי דערזען איר עלטערע חבֿרטע, װעלכע האָט אױף זיך געריסן די קלײדער און געװײנט, געיאָמערט מיט אַ משונה קול, מיט אַ משונהדיקער קול. זי האָט אױפֿגעהױבן די אױגן, האָט זי דערזען פֿעלדמאַנען, אַזױ גרױס און שײן, אַז זי האָט שױן גאָר פֿאַרגעסן אין די אַלע קלײנע מענטשלעך, נאָר זײַן געזיכט איז געװען אַזױ װי מיט אַ װאָלקן באַדעקט, זײַנע אױגן האָבן געקוקט אױף איר מיט אַ געבעט און מיט רחמנות. זי האָט זיך געװאָלט אױפֿהײבן אַ ביסל העכער, נאָר זי האָט נישט געקענט, גלײַך װי עמעצער װאָלט איר צוגעהאַלטן. זי האָט געפֿילט, אַז זי פֿאַלט אַלץ נידריקער און נידריקער. אױף מאָרגן, אַז פֿעלדמאַן האָט זי דערזען, האט זיך אים אויסגעוויזן אז ביי טייבלען זענען רויט די אויגן גלייך ווי זי וואלט געוויינט א גאנצע נאכט. ער האט איר געוואלט פרעגן וואס דאס באדייט, נאר ער האט זי נישט געפרעגט. פון דעמאלטס אן פלעגט טייבעלע זיין פארטראכט און ווי פארזארגט, און פעלדמאן האט נישט געהאט קיין געלעגנהייט אויפמישן דאס אלטע געשפרעך. אזוי איז איבערגעלאפן נאך א האלבע יאר, טייבעלע איז שוין אלט געווארן פופצן זעכצן יאר און איז געווען ווי א בלום, ווי א בלום וואס הייבט נאר אן צו בליען, אנדערע ליינער, אנדערע מענטשן וואס ליינען, אנדערע לעזער דארפן געדענקען ווי אזוי עס איז געשלאסן געווארן די ערשטע באקאנטשאפט צווישן מיכאל פעלדמאן און מאריץ זילבערמאן, אויף דעם צווייטן טאג האט אים פעלדמאן פארגעשטעלט פאר זיין שילערן טייבעלע זאנענשיין, און אזוי זענען די יונגע מענטשן באקאנט געווארן. זיי פלעגן זיך זען אלע טעג, צוזאמען לערנען, ביכער ליינען, אפט מאל זיך קריגן איבער א בוך און גיין שפאצירן. עס איז איבערגעגאנגען עטליכע מאנאטן ביז דער צייט וואס פעלדמאן איז שלאף געלעגן און גאלדע זילבערמאן איז ביי אים געווען שלאף מיינט נישט געזונט. ער איז אפגעלעגן נאך פינף טעג און איז אינגאנצן געזונט געווארן. מוץ מיט טייבלען זענען אזוי פרייליך געווען דערפון אז זיי האבן באשלאסן צו מאכן מיכאל א סורפריז, א איבעראשונג. עס איז געווען חודש מאי, אזוי ווי היינט, זיי האבן אפגעקויפט פילע בלומען און האבן באהאנגען די ווענט פון זיין צימער, אז פעלדמאן איז אריינגעקומען האט ער זיי געדרוקט די הענט און האט זיי געדאנקט פאר זייער געטריישאפט, דא האבן זיך מאריץ מיט טייבעלען ווידער באגעגנט מיט די אויגן און זענען ווי רויט געווארן. פעלדמאן האט דאס באמערקט און האט זיך אביסל פארקלערט דערויף. דעם גאנצן טאג האט ער ווינציג גערעדט און איז געווען פארטראכט. פייבעלע האט זיך אים געטשעפעט, האט זיך צו אים געטשעפעט, וואס איז מיט אים? ער האט איר געזאגט אז די קאפ טוט אים אביסל וויי, און איז אַװעקגעגאַנגען צו זיך אין צימער. מאָריץ האָט טײַבעלען נאָך קײן אײנציק װאָרט געזאָגט פֿון זײַן געפֿילן פֿאַר איר. אײנמאָל זענען זײ געזעצן צוזאַמען בײַם טיש און האָבן געװאַרט אױף פֿעלדמאַנען און האָבן בײדע געשװיגן. מאָריץ האָט עפּעס יאָ געװאָלט זאָגן, נאָר ער האָט זיך נישט, ער האָט זיך גיך געכאַפּט און האָט אַ הוסט געטאָן. פֿעלדמאַן איז געקומען און זײ זענען לעבעדיקער געװאָרן. נאך דער לעקציע האט זיך מאריץ געקליבן אוועקצוגיין, און ביים געזעגענען האט טייבעלע דערפיהלט אין דער האנט א שטיקל פאפיר. מאריץ איז אוועקגעגאנגען, און טייבעלע איז געווארן בלאס. דאס הארץ האט איר געקלאפט ווי מיט א האמער. די הענט האבן איר געציטערט, זי האט דאס צעטעלע אריינגעלייגט אין קעשענע און האט גערעדט מיט פעלדמאנען. פעלדמאן האט אבער באמערקט אז סטייבעלע ענטפערט נישט צו דער זאך, האט ער אויף איר פארוואונדעט א קוק געטאן. דאס געזיכט האט איר געפלאמט ווי פייער. ער האט איר צוגעלייגט די האנט צום שטערן, די קאפ איז איר געווען הייס. טייבעלע, וואס איז מיט דיר? גארנישט, כ'לעבן, גארנישט. האט אים טייבעלע געענטפערט, און איז ארויסגעגאנגען צו זיך אין צימער. האט ארויסגענומען דאס צעטעלע וואס מאריץ האט איר איבערגעלאזט, און האט איבערגעליינט די ווערטער, היינט, זייגער פינף, וועט איר זיין אין שטאט גארטן, אונטער דעם עפל בוים. איך דארף אייך זאגן זייער א נייטיגע זאך. נייטיגע מיינט וויכטיגע זאכן. זייער פֿיר, זייגער פֿיר, אז פעלדמאן איז נאך געווען אויף די שטונדן, האט זיך טייבעלען אנגעטאן, האט פארשלאסן די שטוב און איז געשווינד ארויסגעגאנגען. אויף דעם גאס האט זי זיך אנידערגעשטעלט און האט זיך א כאפ געטאן ביים הארץ. וועלכע האָט נישט אויפֿגעהערט צו קלאַפּן. אַז זי איז אַרײַנגעקומען אין גאָרטן, איז זי באַלד צוגעגאַנגען צו דעם עפּלבוים און האָט זיך געזעצט אויפֿן באַנק. די זון האָט דורכגעשלאָגן אירע שטראַלן דורך די געדעכטיקע צווײַגן פֿון די ביימער. דער סאָלאָוויי האָט געזונגען. כ'מיין, סאָלאָוויי מיינט אַ סילועט. עס מיינט ער. ארום דאס וואס מען זעט ארום א א בילד. טייבעלע האט ארויפגעקוקט אויף דעם בוים און האט באמערקט ווי צוויי פייגעלעך האבן זיך געשלאגן. זייער מלחמה האט זי אזוי שטארק פאראינטערעסירט אז זי האט נישט געהערט ווי מאריץ איז צוגעגאנגען צו איר. ער איז געבליבן שטיין און האט געקוקט אויף איר, אויף אירע שווארצע געקראזלטע האר, וואס דאס ווינקעלע האט געשאקלט. איר הארץ האט זיך געהויבן ארויף און אראפ, און מיט און איר מיט א ווייס זעקל באדעקט קליין פיסל, ארויסגעשטארט פון דעם שווארצן קלייד, און איז אראפגעהאנגען פון דעם באנק. מאריץ האט מורא געהאט כאפן דעם אטעם, ער זאל זיך נישט אויפוועקן. אים איז אוועקגעגאנגען אים איז אוועקגעגאנגען נאך צוויי מינוט. מאריץ האט שטילערהייט געזאגט. עס איז אוועקגעגאנגען נאך צוויי מינוט. מאריץ האט שטילערהייט געזאגט, טייבעלע. אך, מאריץ! האט זי זיך אויפגעכאפט, און אין איין אויגנבליק איז זי שוין געשטאנען אויף די פיס, ווי אזוי דאס איז געווארן געדענקט זי נישט, געדענקען זיי נישט, נאָר מאָריץ האָט געהאַלטן טײַבעלען אין זײַנע אָרעמס און האָט איר װי פֿאַרטומלט געזאָגט, טײַערע, טײַערע טײַבעלע, איך האָב דיך שױן לאַנג געװאָלט זאָגן, נאָר איך האָב מורא געהאַט פֿאַר דײַנע שװאַרצע בײזע אױגן. און מיט די װערטער האָט ער צוגעדעקט מיט זײַנע הײסע קישן אירע אױגן, די ברעמען, דעם קאָפּ, די הענט. טײַבעלע האָט זיך נישט געפּרוּווט אויסרײַסן פֿון זײַנע הענט. זי האָט נאָר געזאָגט, שוין לאַנג, טײַערע מאָריץ, זאָג, שוין לאַנג? שוין לאַנג?